Татар дигән халык бар. Ул халыкның саны 11 миллион чамасы. Кырым татарларын да кертеп, билгеле, безгә билгеле булган татар милләте дип сөйләшсәк, ул 7 миллион чамасы халык була. Һәм аның күпчелек өлеше Россиядә яши хәзерге вакытларда. Билгеле, бу халык борынгы халык һәм аның атамасы татар дигән сүз. Ул әле борынгы төрки каханлыклар вакытындагы документаль материалларда да чагыла. Анда 9 татар дигән, 30 татар дигән сүзләр бар һәм ул таш язмаларда да сакланган бу исем. Дөрес мәсьәлә бар инде, менә шушы борынгы замандагы татарлар Алар хәзерге татарларга турыдан-туры барып тоташамы дигән мәсьәлә бар. Һәм шушы мәсьәләләр буенча бар берничә теория татарның барлыкка килүе буенча. Гадиләштерсәк инде берсе бер төркем галимнәр татарны чыгаралар Булгардан. Әмма аларның бер проблемалары була, ничек Булгар дигән атамадан татар килеп чыккан? Бу гади генә кешеләр торган әйбер түгел. Бар икенче теория, алар татарларны алып киләләр монгол татарлардан. Ягъни монголлар белән бергә килгән татарлар арасыннан алып чыгалар. Өченче төркем, мин үзем шул төркем тарафдары, татарларны Төрки татар дөньясыннан чыгаралар. Ягъни менә шу борынгы төрки каханлык вакытында булган татарлар соңыннан үсә-үсә төрле компонентлар җыеп, хәзерге татарга килеп җиткәннәр дигән теория дә бар. Менә өч теория төп өлеше. Билгеле, хәзерге вакытта инде күбрәк Шушы төрки татар һәм Алтын Урда чорыннан чыккан татарларны алгарак чыгардылар галимнәр. Һәм хәзерге вакытта безнең татарның этногенезын караган вакытта төп этаплар борынгы төрки ханлык, Болгар дәүләте, Алтын Урда һәм татар ханлыклары аркылы килә торган җеп, этногенез җебе. Һәм минемчә шушы караш ул чынлыкта дөрес. Менә теге монгол татар теориясенә килгән вакытта, соңгы вакытта ул карашка яңалыклар өстәлде. Шул исәптән чыганаклар барлыкка килде, яңа чыганаклар һәм бик кызык кына мәгълүматлар бар. Э, борынгы татар, татарлар белән хәзерге замандагы э, татарларның э, тоташуы ул урта гасырда булган процессларга барып тоташа һәм иң әһәмиятлесе Монда безгә кирәк булган нәрсә ул менә шушы борынгы замандагы төркиләрнең, ягъни каханлык вакытында төркиләрнең Алтын Урда чорына килеп кергәнче булган дәвердә булган этник процесслар аркылы үтүе. Нәрсә дигән сүз бу? Менә без барыбыз да беләбез, э, татар теле кыпчак теленә карый, кыпчаклар э, группасына карый. Яисә болгар кыпчак төркемендә әйтәләр. Ләкин менә шушы төшенчәнең артына кереп караган вакытта без күрәбез, татарлар формулашында кыпчаклар зур роль уйнаганнар. Билгеле, гадәттә моны карыйлар Алтын Орда вакытында кыпчакларга бәйләп, әмма соңгы э, мәгълүматларга караган вакытта безгә исәпкә алырга кирәк шулай ук Кимак каханлыгын да. Кимак каханлыгы Э, Азияда э, теге борынгы төрки каханлык һәм аннан соң уйгур каханлыгы егылганнан соң барлыкка килгән дәүләт ул Иртыш бассейнында ешкан һәм монда шәһәрләрдә булган менә шушы кимаклар эченнән соңыннан кыпчаклар чыгалар ул э, кыпчаклар кимакларның бер төркеме һәм иң кызыгы шунда тарихи мәгълүматларга караган вакытта шушы кимак каханлыгын оештыруда Катнашкан затлы төркемнәр, ягъни элита, барысы да татар кабиләсеннән булганнар. Һәм шушы Кимак дәүләте җимерелгәннән соң, ул 11 гасырда юкка чыга. Кимаклар күпләп күчеп килгәннәр Урта Азиядән төньякка һәм монголлар килгән вакытта шунда яшәгәннәр. Алар бик нык бәйле булганнар э, Урта Азиядә һәм Иранның берләшендә булган Хорезмшахлар дәүләте белән. Һәм хәтта документлар нигезендә күрелә, Хорезм шахлар, алар монголлар белән бик каты сугышканнар Урта Азиядә. Хорезм шахларының соңгы династиясе вәкилләре берничә буыны шушы кимаклар арасыннан чыккан шәхесләр булганнар. Һәм аларның бөтен гвардиясе торган шушы сугышчы кимаклардан. Ягъни, дөрес әйткән вакытта килеп чыга, булар татар белән бик бәйле булган төркемнәр. Менә монголлар шулар белән сугышып, соңыннан аларны үз составларына керткәннәр. Һәм Э, бу кимаклар зур роль уйнаганнар Алтын Орда составында да. Ягъни безнең Кыпчак дигән төркем ул э, теге көнбатыштагы безгә билгеле булган русча половцы биртелгән төркем белән бәйле түгел, ә көнчыгыш кыпчаклар кимаклар белән бик бәйле. Менә шулай караган вакытта без үзебезнең этногенезны берникадәр башкачарак күз алдына китерәбез хәзер. Ягъни борынгы татарлар булган һәм урта гасырның э, башлангыч чорларында яшәгән кимак татарлар белән бәйле кимаклар да шул ук татарлар дип каралган каралырга мөмкиннәр. Һәм әле ул татарлар Урта Азиядә гына түгел, ә монголларга якын урында да булганнар. Мәсәлән, Чыңгыз хан сугышкан вакытта, э, монгол дәүләте иешкан вакытта, ул бәрләшә Найман һәм Миркитлар белән. Баксаң, бу ике төркем дә татар булып чыктылар, тикшереп карагач, документаль чанаклар нигезендә. Һәм э, бу безнең карашлары нык үзгәртә. Ягъни менә теге Кытай чыганаклары аркылы безгә белгән булган монгол татар дигән төшенчә ул истәлек нәрсә булып чыкты. Бу монгол татарлар эчендә монголлар үзләре дә булганнар һәм алар белән соңыннан бәйлелеккә кергән, алар кул астына эләккән татарлар да булганнар. Һәм алар монголлар белән бергә билгеле соңыннан күчеп килгәннәр Урта Идел буйларына да. Һәм инде менә Урта Идел буенда элегрәк яшәгән болгарлар шулар тарафыннан соңыннан йотыла һәм татар дигән исем өскә калка. Инде без э, урта гасыр документлары нигезендә карасак, Алтын Урда чорын. Алтын Урда чорында чынлыкта болгар дигән исем юкка чыга. Һәм бөтен халык атала башлый я татарлар дип, я кайвакытта мөселман дигән термин очрый. Ә инде татар ханлыклары заманында, ягъни 15-16 гасырларда безгә татарлар гына күрәбез, бернинди булгарлар да юк. Алар, димәк, эреп беткәннәр, йотылганнар һәм башка юллар белән юкка чыккан булып чыгалар. Менә шушы күздән караган вакытта, билгеле, безнең хәзер татар дигән халык, ул күп тармаклы, күп төркемле булса да, чынлыкта аның менә иң әһәмиятле компоненты Теге этносны формалаштыручы өлеше ул татарлар. Бу татарлар борынгы заманнардан бирле Үзәк Азиядә яшәп, соңыннан безнең якларга күчеп килүче төркем булып чыга. Ул зур төркем һәм көчле төркем булган, шулай ук цивилизация ягыннан югары дәрәҗәдә торган. Менә фарсы галиме Рашидетдин 14 нче гасырда яшәгән. Ул э, аның әгәр дә э, төп хезмәтен карасаң, анда ул татарларга бик югары бәя бирә. Ә монда шундый фразалар да бар, әгәр дә бу татарлар берләшеп торсалар, бөтен халыкларга да хуҗа булырлар иде дигән фикерләр бар анда. Ул чын, чынлыкта күз алдында тота менә шушы данлыклы борынгыдан килгән төркем буларак татарларны. Ягъни алар элита булганнар, элитар төркем һәм борынгы каханлык заманында ук э, Азиядә зур рольләр уйнап, соңыннан да шул рольләрне саклап кала алганнар. Билгеле, бер дәвердә алар монголларга буйсынганнар, ләкин шушы монголлар кул астында да үзләренең йөзләрен югалтмаганнар. Хәтта шундый мәгълүмат мәгълүмат бар, мәсәлән, Үзбәк хан властька килер алдыннан Такта хан үлгәннән соң, бу 1312 ел, бер шәхес Чыңгызый булмаса да, тәхетне үз кулына эләктерә. Һәм ул хәтта үзен хан дип игълан итеп өлгерә ала. Аннан соңыннан үзбәк хан белән килүчеләр үтерәләр. Әмма менә аның кабиләсе анда әйтелгән уйгур дип. Чынлыкта менә шушы уйгур кабиләсе бик көчле кабилә булып, ул татарлар белән шулай бәйле булган. Ә, менә без әгәр дә бүгенге Кытайда яшәгән уйгырларның телен, телен карасак, ул татар теленә бик якын һәм безгә аңлашыла торган тел. Шуңа күрә ул бер дә э, теге юктан бар, барлыкка килгән нәрсә түгел. Димәк, э, әле 14 гасыр башларында да шушы татарлар белән бәйле төркемнәр Шыңгызилар кул астында булсалар да, властьны кире үзләренә үз кулларына алырга тырышып караганнар. Ягъни бу теге борынгыдан килгән затлы төркем буларак алар Чыңгыз хан нәселеннән булмасалар да, үзләре шушы властьны алырга лаеклы дип санаганнар. Менә йомгаклап шуны әйтергә уйлыйм мин, бу татар дигән халык, беренчедән, борынгы халык, ягъни 7-8 гасырлардан бирле яшәгән Үзәк Азиядә. Икенчедән, ул сан ягыннан аз санлы булмаган. Менә бу 30 һәм 9 дигән сүзләр, алар чынлыкта зур-зур берләшмәләрне күз алдына китерәләр. Һәм шундый мәгълүматлар бар, Үзәк Азиядә татарларның алты дәүләтләре булган дигән мәгълүматлар да бар. Димәк, бу зур һәм көчле төркем булган. Һәм өченчесе, бу төркем үзенең этник йөзен югалтмыйча, урта гасыр чорыннан ук соңгы дәвергә кадәр яшәп килә алган һәм киресенчә үз составында башка төрки һәм төрки булмаган төркемнәрне эреткән, юкка чыгарган һәм э, хәзерге заман татарына формалаштырган.